Ingeyo dano ka pe dong ngeyo wer moni dok dong winyo dong ngura ngura dong. Ineno, man wer ma atye ka werone eni wai wer bwola mo macon ma naka yam wagoyo bul waketo woko ming ming ki i unifat ka ca mm tong man buto koyo aligo ye lawote ye tong ma ya geno ni mm aligo ye tong ma ya geno ni tong man buto koyo aligo ye lawote ye tong ma ya geno ni tong man buto koyo aligo ye. Eh, hey. En are nong mo ma dong pe ngeyo wene we. Iwinyo dong. Dake mere iwinyo ngaro mo ma tye anguru, ngeni pe ngeyo we. Te iri de ceng cabit, ibi mako gi li weng. Nguru irac. Anyway, ori Ayayayaya so tinni ngato moni ocoyo tye coc mo ma dong onia me agikki cik me kwo me ber bedo eh ngato ocoyo cik me ber bedo so an dong anongo ni kit ma dong ocoyokkei leb munu-ni. Olo otur myero gigony ki leb acel wek dano obed ki ngec pien dano tye gimwomo jami mukene ata ento nongo itye ka timo bal dong cikke dwong ata co gin ada ma itimo aye ingweko iye dong kiryo. man abiyero kong wiye wiye wiye wiye wiye en mogo ma nongo jwi tye ka timme o ni ka dong ka adugo i episode me aryo aye iwaco dok mukene namba acel dano ka in igoyo ite cim ce ineno oneko oko nge ni ngat eni kombeddi caa ni tye bici kare okene gin ma myero obed i wii En aye kare mukene ngat tye ka cim, kare mukene ce gwok tye ka cokke, kare mukene ce gwok onino woko, kare mukene jami ni ego ni myero obed ngati tye bici. Kuman ento lupelene mukene tiko goyone, tiko goyone, wanen anen tiko goyone, tiko goyone. In miti itim dan nining mo? Igoyo kicel ngat moni odiyo tit. Pien lok eni tye bici. Ci mo dong ci me dongo lobo ni eni te nini dong wa message be tye ma nongo ka tye ka counseling ci koli ni cwali iwaci ni be goni cim ca ma lacen en otito ci oten gi naka ya neko aneka ni cwiny nongo tero ket taki in dong loki ni dong oromo dong emergency mano dong gin ma pe dong twero kuro ci icwalo message do cwalo ma message wa a ah, wan to gipeko gang kany ko lawa eno ni ngat eno ni kera ti chim nyo ka ti atim gino mo kong giko ngo ati atim ne ni dugu cen go ni chim cik na macel lok me telefon eno dok bene eno ni gin ma pire tek pe cha weng ini tami dan dong ti ma buj me chim maka inde go chim chim pe miyo dong ko kok beba dong gama gama ka pe kigamo cimmi ni onyako ni idaa ki dano cimma ni dok cimmi pingo piny dong igwar cim ma dano wi lobo ni weng obed dong ijebani igoyo man ikwanyo ikwanyo eni igoyo man eni aja eni man pa ajok igoyo eni ajok okwanyo igoyo eni odong okwanyo igoyo eni anga okwanyo bed keri dong ngi iket cim dong kicel igo ki tung kany imak cim dong kicel ento iwiny bene ka wek wii dong ocak tic Cik me ber bedo. Namba aryo, dok ki i deno cente pa ngati mo onyo i lego gino mo pa ngati mo, dwok pe wek gipenyi dok apenya. Timme i kin gang mapol ata. Rac ki cente ento jami matino tino dwong. Manok anok nongo bino oh gine jirani jirani kong imiya kong gine imiya kong lakar makar ni-ni. Gin mogo nanak aye an kilwongo ni TV. nyonyo ma kiyubo ento tye vii en cito ka idiyo ci imako ki makar ikobo ki i cigiri acel iketo i cigiri acel gini enoni jami ma titino kikobogi o ko kijikogi o ko gin ango ambrelagi kot tye ka bino nau in onongo ilego ambrelana pien an tyena tye gang. iringo kwede icito kwede i cuk guru guru guru kot pe opwodi idwogo ma kodi dong idwoko iketo ki i oti nino ma lacen kot tye ka bino an dok amito cito an aye myero dok abin apenyi ka inongo lameng calo an ni ci abino awaco calo ikonya ki ambrela ni ni dong pien dong odoko megi giri ineno. wic myero oti cente myero kong dok kipid apida cente onongo in itiyo aya namba adek dok ka ngato mo olwongi ni myero otero in woko a bin kong wacit wanam. Ka in ipe ki cente, wacco wi ati ni ipe ki cente dok bene namba aryo ma dong pire tekke loyo weng-nyi pe ilwong dok dek ka wele tek loyo ngat ma oteri-ni. Oniang ka kenyo man wun ngat ma onongo oteri en olwongo soda wek onam maber In aye twero lwongo me dong kaka kongo mo keken dong onena kong Jameson meno. Ya! In ibiculo we? Eh? Ma in dong in ilwong an dong ma aterni awa gikelo tugu lwoka ma gigene iye rec anyam ki kwon unga. Hmm? Ilwongo akuk gweno. Okela en set enu. Hmm? bedo i cako dong daa dong a ogur ogur ne peke dong ogur peke iye dong i cul ka an atuk ityeko mere otigo lwaki na ci tyena iye in dong icul eh ah peke i ordering jami moni ma mwol mwol dok bene man eni bene wun aguri ci wungeyo ni koko tye i komwu mada bulu tye ka kok i komwu ca weng laco ma tye ka cuni olwongi. A kong ibin wacit wa nongo igwaro likwayo weng kono lameru kono laremi kono anga group i troop i troop i troop ci mar nyeri hmm? ibedo keni bange meri ni ya maranga kodi woto ko group group group no gitye ka cono wun angwen ni weng dong no laco en dong obar got oya ki tek wic okene ma dong an dano kene dong cik me namba angwen eni mit ba cik me namba angwen kwane ni piny ningning ogiko in inongo ngato moni icako penyone in dong inyome. itye dong ki lutino pien dong iri ma pe ineno ngat moni ba itamo nongo omiyo adong icak penyi in dong in dong iyubo otti ce igedo dong ot to pingo pe dong pingo pe dong iwil mutoka ce i kin jami ma in dong ipenyo-ni mene ma dong peko ni. Gar moko yot bene ma pe dok dogi pe nwang ma in dong in tye itwaye ni omyero an atim jami kuni weng ni weng ni weng anyom moko anywal loko gin awil mutoka koko aged ot koko atim ngo imiya kong cente dong nyo dong iweko ciling mo bota ma weko ati kwede me timo jami nenoni. ki peny mukene in kong nongo kong ngo ma obino i wi cawa ni penyi eni ogiko ineno aya namba abic. Ngato moni tye ka lok in kono iwinyo kono iweko ber dano tyeko lok man ngato moni pud ocako lokke dong igamo woko ngato moni pud ocako lokke igamo ngato moni ocako lokke igamo lokke ni dong tye aa ki i ii ka onongo ngati eni pe ocako tere ko nongo in igamo ngo. Cik me ber bedo pe ye kodi timmi enoni. Nen koni ni giwaco rac kong iwac lok kong i komi kenyo. Namba bicel ngala ka in tye angal ingeyo tye ngala kong bene jange ngala wange tye. Ka ka ma wun wungale iye, meno ka ma wun wungale iye. Ce inen ngat mukene dok obino i kinwu ma gwok pe twero niang ngalewu ma jwi. Wiyi oti, leb munu lwongo ni bed sensitive pien in itye ka ngala, tek kede in lagoro tye ma obino i ngetwu, en aye tye ka ngalo lawoti ni a in tye iwinyo calo tyen langolo-ni, ngati eni myero owiny nining? tye i wic cik me ber bedo lutwa en niya ci olok tye cik dwong dwong mo ma ka awa ayak koko weng ange ni tye pong wiwu an mere ticca macalo ka boko lok en omyero an atug en tye ma icwinywu ni En jami ma araja mogo ma en tye ka timme i kin gang meno-ni jwi ma kineno mere anena ba an agwero iye mac ci kau aya wun dong wulyel dong wumed yen dong itere wumed yen dong itere cik dwong dok dwong dok dwong dok dwong dok dwong me agikki. ma an atamo ni en gin ma pire bed tek ene ni ngato munu wacci ni jal an atye ka cito i ot yat nyo an atye ka cito ka gene daktar ineno en ocako penyo te two pa dano-o nongo ni ngo arac kwedi. two ango ce aa gin in itimo wa aa ayelo mo pe aa wan olego igum two odok ping tyeko loko in dong idaktar mo ma in imito ngeyo twona ni kara mo odeke ko ci in ibitimo iye ne ni. Bedo ka penyo te two pa dano daktari ma woko wek dito ma icako wot kwede woo ngati dong owinyo dong woo woo ngati dong woo dong tyeko biya ma biya cobo acel keken aye dong tye nongo dong peke ba yah in ingo mono in dong idoko pi logo ma kono myero gilog in nongo ka dano ocammi. wek yelo wi dano ya ber bedo man cik dwong dwong mo ma dong obedo pe lare nen tye jami mukene dano timo in iruko dark shade ciko gu eh ngat mo tye ka lok kiri iruko dark shade ngat mo tye ka lok kiri iruko dark shade ineno eno i yung yang kwo maber.